Right, hello guys, what is happening? Shut my pethau, croeso nôl i bob di. Nawr, mae pawb yn caru fast food, yn dw. Burgers, chips, all y pethau neis chi'n cael o'r fast food restaurants. Ond yn amlwg ni'n gwybod ni methu cael hwn trwy'r amser achos maen nhw'n rili ddrud ac wrth gwrs dyn nhw ddim y pethe mwya iach yn y byd. Felly be os o'n i'n gweud fi'n gallu ddangos i chi sut i wneud pryd clasur o'r fast food restaurants yn eich tŷ chi. Yn llawer fwy chep, lot fwy iach ac yn gyflym iawn hefyd. Offa ni lawr i'r gegin. Wow! Ni 'ma! Ac yn gyntaf, ni am dechrau off, chicken nuggies. Ni jyst am torri nhw lan i nuggets, basically. Golchwch eich ddwylo cyn wneud hyn ac ar ôl, ok? Ac gofyn i oedolyn cyn defnyddio cyllell. So ti ar size yna. Alright? Dyna ni. Golchi dwylo. Gwelwch chi hwn, os chi'n lleol, allwch chi ddefnyddio cauliflower, fydd hwnna'n gred. Blawd, plaen, trioi, a heddi, yn lle tymo breadcrumbs, rydw ti'n gallu defnyddio breadcrumbs, ond yn fwy iach ac yn cael y ultimate crunch, cornflakes. Nawr yn gyntaf, ni goffo just uh, torri'r un lan, so cael eich dwylo mewn. Ond mae cornflakes yn boring, maen nhw'n blasu,

O'r excess, fel la. Pan o'r oi, jyst yn taflu nhw mewn. Jyst yn shake nhw gwmpas, fel sy'n nhw edrych fel la. Okay? Spray iddyn nhw mewn i'r air fryer ar 200 gradd Celsius am tua 15 i 20 munud. Pan y ffordd troi ar ôl tua 5 munud, ti eisiau rhoi flip iddyn nhw gyda'r um, Spatula ma thingy. Deg munud, mae'n rhywbeth mewn na, tua un ar ddeg munud falle. A dyma chi guys, chicken nuggets fresh. Oh, wow. Gwna? What? Job done! Ac yn olaf, gesiwch beth ni am wneud? Pizza. Ni am wneud pizza dough gyda mond dau ingredient a fydd e'n barod mewn tua hanner awr. Blawd, self-raising a yoghurt. Syml! So mae'r ffwrn mlân gyda llaw yn barod, mor uchel a mae'n gallu mynd. Tua 130 gram. A wedyn darnau hafal o'r blawd, so 130 gram o blawd, trwy sieve ddo, ok? Defnyddiwch spatula fach jest i cael e i dechrau cymysgu. Okay. Bach o olive oil hefyd, just glug a bach o halen. Rhoi bach o'r blawd ar y work surface. Ale allan. Mae'n sticky. Hona! Do! Swn i'n awgrymu dechrau fe off gyda rolling pin jyst i cael e'n fflat, alright? Jyst cadw mlaen neud hwnna. Flipo fe, a wedyn roll. Amser nawr i ddechrau'r toppings bla. Mae hwn tomato passata, so tomato sauce basically. Oregano, o halen, a pupur. Caws, mozzarella. Os ti ddim yn bita cig, gad e fel 'na. Neu roi, t'mo, pe- pin afal arno fe, os ti'n weird. Fi'n mynd i fynd am pepperoni. Fan 'na! Yn barod am y ffwrdd. Look. Co. Sgwl! Brynu e off. Bach o sriracha. Mayonnaise. Just ar y ben fel 'na. Dyma chi'r taste test. Ho! Mmm. Waw. Boys. Oh, come on. Mm. Lush. Dyna ni. Wedi gorffen heddi, ni wedi coginio chicken nuggets a nawr pizza homemade. Maen nhw gyd yn rili really hawdd yn gallu gwneud nhw mewn tua 20 munud pob tro. So falle blwyddyn yma, yn lle mynd allan i'r fast food chains i prynu y bwyd sydd ddim rili yn iach i chi ac yn costio lot, falle blwyddyn yma swapio nhw allan am pethau ti'n gallu gwneud eich hun yn hawdd, mae'n blasu'n ffantastig ac yn lot siebach. Right, na gyd sydd ar ôl i gweud, diolch yn fawr am wylio, fi am bwytio'r gweddill y bit yma. Please, cofiwch chi dan ysgrifio i pop ti, roedd thumbs up ar y fideo yma, a gwasgu glwch am y notification. Mae'r ci yn mynd yn bonkers yma. Nai weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, tara!